Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang'. Tielo machielo kendo kaka watimo e piny luo kaendi eh, nikech e bende kae kama nigi dwoko mar eh, bende eh, kanyo gigo eki mosebedo ka chandi kuom thuolo moloyo higni adek duto mosekalo chien. Je mida mabende itayi pile kod pile kod Ajwang' Junior Nyikwa Ramogi Ajwang'. Kawuono wan kaendi kod ka interview mabende biro ng'iyowa kata biro menyo wechego eki matin e wi somo Mar rawera mobedo batha kaendi, kae to bende in e jalno mapok bende pok ong'iyo interview maga mosetimo chien kanyo endi, nyalo dhi ng'iyo ni Ajong' Junior timo tich mane e YouTube kanyo endi kokalo kuom bende uh, ng'iyo ni to gin interview maga bende wasebedo kwagoyo kanyo endi thuolo mokalo chien. Arwaki ni machiegni ma Indian AJ Media, nyinga en Ajwang' eh, Junior. Chal nade?
Ber ahinya. Uh, kapok wachako kae, inyalo nyiso ni nyinga wuon en ng'awa? Nyinga wuon en Paul Owino. Paul Owino. Yeah.
Mm, Paul Owino ma wuod kanye? Uh, wuod Kamagambo. Uh, Kamagambo chande nitiere e Migori? E Migori County.
Mm. Yeah. Paul ngima teri nade? Uh, ngima tek. ok oyot but uh, wamanyo kaka wambe wa wadhi kode kaka odhi kodwa no mm. yeah. kamoteri ne mitere kamotera ne matere adina magoye mbaka matin e wechego eki mag mag somo kaka bende ung'eyo pile ni jagono monyuol uh, kanyo endi nyaka bende okal e tiegruok kokalo kuom bende chikego eki mag sirikal ma bende itimo pacho kaendi ni nyaka bende idhi e nasari kia e nasari mano direwa kia e nasari tidhi e primary kia e primary tidhi e high school kata bende skunde goeki mag sekondar kaeto bang'e tinyalo donjo kanyo endi weche goeki mag tiegruok kama bende biro keti iyudie gimoro miketie mesa wawinya ni sigana no endi mar bende Paul ni to chalo nade weche goeki mage mag somo e kanyo endi kama bende owacho ni chandruok osebedie mokalo nyaka bende ne otieko weche goeki mag somo e ngas moro bende en owuon ema obiro nyiso arwaki ni machiegni ka endi iwinjo sigana no endi mar Paul mare mar somo bende osekawe gi mirima koda ka chwero pi wang' kaluwore ni bende pok ochopo lek mare mar sombe owuon kaka bende ne osingo ne bende en owuon kamoro bende ochope kete mana kaendi Paul ibro nyisowa ni to sikundi ochalo nade ichake kanye weche goeki mag primary kanyo eh, eh, weche goeki magi mag bende nasari kaeto bende ang'o otimore mbele kanyo Eh, skunda an kadongo tachako skunda kamoro ni Papo, Papo Primary, kanyo ema achake nasari. And uh, kanochopo kinde moro kanyo higa alufu ariyo apar ni gochiko to wadaro Papo gi joma ne wadak godo mana ang'e ni jonyuolna to wadhi dala koro. Koro kanyo ende ma adonjo e skul miluongo ni Ngodhe. Ngodhe atimo e klas abich, klas auchiel. Klas abiriyo nadhi e skul machielo, nitie japuonj mane ahero sana. Koro kane oloke kadhi e klas abiriyo, to a amua naluw bang'e. Koro klas abiriyo adhi e skul miluongo ni Kangeso. Chakre sikundno matime klas abiriyo gi klas aboro mara mokwongo mhm. higa aluf ariyo gapar gariyo. Mm, itimo klas aboro e tielo mokwongo? Tielo mokwongo mhm.
higa aluf ariyo gapar gariyo mhm. nayudo maks mia adek gauchiel. Ya, noluonga ni mondo ariwra kod eh, skul mar eh, Kokuro. But kaluwore gi pek mane nitie dala, ne ok anyal dhi skul. Koro nawe skul mwachako timo tije mathindo thindo giendi an kaachiel kod ah, jok manadongo kuomgi manang'eyo kaka jonyuolna. Koro abedo dala higni ariyo koromo higa aluf ariyo gapar gang'wen Noyudo ka naseloso pesa moro matin. Koro awuok kanyo adhi Rodi. Mano higni ariyo nyaka nitim penj. Ya, higni ariyo tok katimo penj mara mokwongo. Awuok tadhi Rodi. Koro kadhi Rodi, higa aluf ariyo gapar gang'wen, adhi e skul awuoyo gi jopuonj akwayogi ni ka giyie to gimiya chance mondo achak abed e skul kendo. Ne giyie miya chance. Ma bedo rodi. Mm -hmm. In, in fact gima nachulo rodi onge. Mm -hmm. Nabedo abeda e skul. Mm -hmm ot kende mana chulo mm. makata chiemo mana chamo samoro nikech mm. ka nasewuok madhi rodi koro jup nawera ni koro akadag gima kony ma dala nikech dala be kang'iyo mm. tayudo ka tek matin mm. koro abeda abeda kono endo mm -hmm. atimo penj mara mar ariyo mm -hmm. Ayudo marks mia adek mhm. gi piero abiriyo gadek. Mhm. Oluonga Mbita, mhm. Mbita High School. Mm. Koro Mbita High School nikech en skul mabet duong' matin to lweto be nok nyal, mm. nokadhi. Bang' timo penj e tielo mar ariyo. Bang' timo penj e tielo mar ariyo. Koro achako abedo kendo oko higni ariyo. Kabedo oko higni ariyo, higa aluf ariyo ga apar ga auchiel gi aluf ariyo ga apar ga abiriyo. Aluf ariyo ga apar ga aboro, paro moro ochako biro na kendo nikech nang'ado gande gima adwa timo kenda. Ang'ado to kaseng'ado e chunya ni adwaro wach skul, to ok akon kata mana antna mhm. an abedo rest gi antna mhm. ok ang'ise kata ni mama dadok e skul an akwongo adhi komondi mhm. amanyo chance asto akone bang'e koro kano abedo nyaka higa aluf ariyo gapar gaboro tadhi rongo primary rongo primary amanyo adhi dhi e skul awuoyo gi jopuonj mhm. mondo gimiya chance kendo atim penj mara mar adek. Koro ma thuolo mar adek. Ma koro thuolo mara mar adek ma atimo penj. Mhm. Natimo penj mara mar adek, mhm. oluonga Kisii School. Koseluonga Kisii School, ok nobedo mayot. But uh, nochopo kama koro organization moro iluongo ni One Life noyie konya itera school. Koro Adhi skul mm -hmm. mana tam achiel kende mm -hmm. tam one mm -hmm. ya ka tam one norumo mm -hmm. to nok abedo gi thuolo mar dhi mbele tam two nikech uh, nitie ka kony mara nong'adore mm -hmm. gi e kore mm -hmm. koro atimo tam one kende mm -hmm. kisi skul mm -hmm. high school kisi high school mm -hmm. koro abedo kendo gi paro mang'eny to mae e gima aparo ni nyalo loko ngimana. Mm. To atemo kaka dhano mm. to gik moko ok dhina maka, ok dhina makare. Mm. Samoro iyudo ka achopo kamoro makoro mm-hmm. iwacho ni an aol, adaweyo. Koro nawuok Rongo mm-hmm. adhi Migori. Koro kadhi Migori tabedo kaka watchman. Abedo watchman higa achiel. To kanang'iyo environment manatiye gi gik manarito, nok ane kane miya mor. Nikech gimoro bire pacha ni kama abede ni ma dala ng'ato arite gotieno en onindo. Ng'ani en ng'at moro ma nigi pesane moro. Dhano paro gik mopogore opogore. Samoro ng'ato nyalo kalo machiegni gi chiel to pache dipar kawo gima ni kanyo. To kopo ni gibiro, ging'e maber ni nitiere watchman kanyo. A dhi bedo ni an magi to ageta mokwongo. kopo ni ok gi target a mokuongo ni gitimo tijgi no ma gia to adong' ka angima to adhi bedo ni kinda adhi bedo first suspect mag jogi ka gik moko kwal. Koro nabedo piny to awacho ni hapana ma ok e gima madwaro. Ayudo ka ndalogo aja higni piero ariyo gadek. Koro adok achako wuotho e skunde. Awuotho e skunde madhi ang'wen Migori kanyo. gite nadwa mondo gimiya chance achak atim penj kendo mar klas aboro mm. mondo ayud kaka anyalo dhi e skul mm. koro kawuoth e skunde skunde thothgi ne ng'isa mani aduong'i ka osekalo oyudo ka mm. koro naja higni prariyo gadek mm-hmm. gik osekalo koro nochopo kama koro skul moro nyisa ni skul moni loka kacha iluongo nonyalo mm-hmm. skul ema nitiere joma chalo in kamaendi nikech gima max minya yudo ma mang'eny kabisa en mana mia adek gi praboro gaboro ma niseyudo ma e penj mari mokalo ni Nyiso ni idhi gi otese gi ma- ma- mokalo ka. ya otesega ono nawuotho godo koro Kidwa ni iyud chance kendo e skul, tinya dhi temo neno loka kocha kinya ka ginya miyi chance. Koro ka nadhi e nyalo, kumae maber jopuonj nowinja ma giyie miya thuolo e skundgi. Atimo penj mara mar ang'wen. Mar ang'wen ayudo marks mia ang'wen gapar gabich. Apar gabich. Koro kanyo nang'eyo ni kama koro achopeni gi marks mayudoni, Lek mara biro chopo. lek mara koro dhi chopo. Kata bed ni aduong' ndiyo, an gi higni prariyo gang'wen, but lek mara koro nyaka chop kare. you know, nang'eyo ni koro skul ma nadwaro mm -hmm. nadwaro ga ni dhi Kapsabet Boys mm -hmm. nang'eyo maber ni koro kama chope no gi Max no mm -hmm. to nyaka dhi mana ka Kapsabet, Kapsabet. ma kaok adhi Kapsabet mm -hmm. tadhi dhi e skul moro mantiere mantiere kiwango mar Kapsabet yeah. koro kane ji obedo placed mm -hmm. to notimore ni ok abedo placed e skul moro amora mm -hmm. adong' adong'a kamano gi marks no te sirikal nokomi thuolo kamoro amora sirikal nokomi thuolo e skul moro amora mm -hmm. koro atemo luwo mm -hmm. mondo ang'e ni to ang'o miyo okomiya ma okomiya chance e skul mm -hmm. to nong'isa ni ika ok nya keta a skul gi nyithindo ma johigni apar gang'wen to an gi higni prariyo gang'wen koro an marano is a special case ma ka nyaka adhi skul to nyaka amany skul an owuon adhi e skul akwagi gimiya chance ka giyie miya chance eka atim ang'owa
yeah
koro Nok obedo mayot matin ma awinjo ka chunya nobedo malit nikech bang' dok e skul kiduong' nyithindo neni, ibedonegiga kaka role model, itiyo matek, iyudo maks mia ang'wen. and then inyisi ni koro Kenya dhi e skul nikech igi mm. nobedo na malit matin ok nomora mm. but koro gima nanya timo ne onge yeah. koro mm -hmm. Uh, achako wuoth e skunde mm -hmm. kamanyo skul koro amanyo high school koro amanyo high school mm -hmm. koro awuotho kenda awuok e skul nenda dhi e machielo awuok e mata dhi e machielo mm -hmm. Uh, Migori nadhi e skul mana paro ni duong'e kabisa mm -hmm. e Migori County mm -hmm. Principal nong'iya ang'iya to okona ni kiiki ni hapana. Mm. Koro apenje ni to ika otimore nade? Mm. Ok en wero mara ni mondo abi manyo skul e, e skundi ka mm. ka an gi higa ni. Yeah. Ambo chuna chuna. Mm. Tagombo ni mendo lek mara mm. achope kare ka an e skundi kae. Yeah. Kech kalure gi grades ma aseyudo ok apar ni kae ema koro adhi fele mokwongo. Mm. Nodage. Mm -hmm. Koro adhi Homa Bay County bende awuotho e schools ariyo. Mm. Awuotho e schools ariyo. Mm. School mar adek miluongo ni Kendia. Mm -hmm. Noyie miya chance. Kendia. Gendia High School. Mm -hmm. Koro Gendia High School koyie miya chance. Mm -hmm. Ah, aduogo, aduogo Migori. Kaduogo Migori, ayudo ka koro joma koro dwa keny madwa tera skul, dhano owuok ji ari, Ji ariyo. ji ariyo. Machiel ne en organization, to achiel ne en ng'ato binafsi. Ya, ya. Koro organization nok nok oyie konya manyo skul. Gin ne koni many skul, wabro Obro kochu- wabro konyi chulo. Koro kaduogo to chuno ni koro nyaka adhi mana gi gendia. To chunya ma iye, ing'e ni inya dhi kamoro mondo iyud chance lakini ok iwinj ka ihere ahinya. Kata samoro idhi kanyo iyudo ka idwaro challenge moro moa oko. Koro ok anya riambo nadhi gendia. organization ichulo na pe pesa mm. koro at the same time mm. bende pod a communicate gi ng'at machielo mane mane dwa konya mm, chaendo mm. koro atimo ugendi atamwa in fact ka adonjo ugendi mm -hmm. kaluwore gi wich ma nan godo gi luor mana miyogi mm. ne gi jopuonj nobedo piny okawo momiya class prefect mm. mar klasa mm. Kendo nabedo gi kwe, ne gimiya kwe sana. Mano e higa mane?
Ma koro ne higa aluf mana higa aluf ariyo gi piero ariyo gariyo no endo. Nikech mm-hmm. notimo penj dwe mar adek, to wadhi skul dwe mar abich. Mm. Yeah. Mm-hmm. Koro mana higa no. Mm. Koro abedo kanyo, tam wan, mm-hmm. aparo ni wan nyithindo mia auchiel gi pra adek gabiriyo na namba one gi airplane. Adhi mana maber term two pod an ma number wa, Number one. ma number one ye plan. Koro gimoro biro na ni adwaro competition. Ok ayud competition, adwaro ng'at moro manyalo challenger. Koro awuoyo gi ng'at machielo ma ma bende oyie chulo fee lakini organization no otimo ang'owa, okawo. Takone ni adwaro skul ma anya yude challenge manya yudo competition mm. to kona ni anyalo loso ni nidwaro ka skul ma kona ni skul ma nadwaro sana en ga kapsa kapsa bet mm. to kona ni sawa anyalo loso ni kapsa bet mm. donc koro an adok, adok e skul tam 3 mm -hmm. kang'eyo ni tam 3 ni kende ema tieko kanye yeah, ema tieko gi endia mm. ayuda e plan na kendo mm -hmm. next year now an aonge. Ma wachno nodhi okelo shida e kinda gi jopuonj nikech ka koro ochopo sama niyiero officials to akonogi ni an ok atim ang'owa, an ok adwar. Kopenja ni an ok adwar nang'o, klas ticha na nohera sana, iluonge ni Mister Lambisia, abedo kode thuolo. Akone ni japuonj, next year adhi dhi e skul machielo machielo mm. penja nying skul akona ni Kapsabet mm. kona ni Paul kata bed ni ok adagombo ni mende wewa mm. lakini Kapsabet kiluongo nying Kapsabet gi nying Ngendia mm. anyalo siri lwedo mm. kiyudo ng'a anya teri Kapsabet to dhi adhiya yeah. koro nok ang'eyo ni kare mano dhi bedo kendo giko mara mar skul mm -hmm. Sama nawuok gendia kendo term three ka term three orumo, ng'ama koro onego bed ni tera Kapsabet cha, odhi otimo ang'owa? Odhi olal. Wich kuot mar kaka dadok gendia, ero na number one chakre term one, term two, term three. Nyithindo nomiya luor. sana nikech naduong' sana eigi. Alafu to atimo makosa mar wuok eigi ni aseyudo chance kamachielo mating'o gigena te. Kaka dadok kendo kwayo ang'owa, kwayo ng'uono kendo kaka dadok kendo kwayo skul kae bedo matek. Organization mane chulona pesa cha be osetimo ang'owa, oseng'ado koro wach ang'owa, wach chulo pesa. Koro notimorena malit ni skunda Achalo ng'ama oketho skunda kenda mm. kuom dwaro gimoro ma man malo. Yeah. Yeah, achalo ng'ama oketho kenda. Mm. Koro kane osebedo kamano wacho ni osetimore osetimore. Mm. Gima nya timo onge. Mm. To kata kamano mm -hmm. ngima nya kata dhi mbe dhi mbele. Dhi mbele. Yeah. Koro Asebedo ka achandora ka gi kacha mm-hmm. mondo ayud kaka anyalo dok e skul nikech mm. koro nok agombo ni mondo achako athag ng'ata ng'ata mm. koro kanyo mana awuok e dala mm-hmm. awuok uh, Migori mm. abiro Nairobi ya mondo at least amany gima anyalo timo mm-hmm. akan pesa moromo to adog ango, adog e skul. Koro Nairobi abiro higa mokalo to adieri, twenty twenty three, to adieri man kende en ni nyaka abi, onge step moro amora ma asetimo ango, ma ase make nikech iyudo ka samoro itiyo ne, itiyo ne rent gi chiemo gi gik mathindo thindo go kata item ni i save ok inyal save nikech tich be luwore gi tich mitiyo. An atiyo mjengo sani, mm. koro mjengo ok en tich moro minyalo wacho ni tijni mm. adwa chamo ma, mm. adwa save ma kata item save ok inyal save nikech samoro mjengono be dhi chopo kamoro ma koro embe otimo ang'owa oonge. Sama oonge no nyiso ni mathin manisekano ka ema dok ichamo, iwinjo? Koro iyudo ka gik moko ok dhi ni kaka idwaro kabisa yeah wakawo ka endi yweyo mokwongo kae to bende wadhi mbele kanyo gi twak nyikwara mangajwang' par ni interview ni endi osirni kod vigingi africa bende kampuni onogo ma olony e wechego eki mag loso ni pols kowuok kanyo endi kuom bende ah, kacha chande plastic kata bende gigo eki ma owita awita e kor ndara gichoko ma gilos godo pols manyalo konyi e chielo nyapuothi moro ma bende ikawo ikano kamoro kacha chande nyikwara mangajwang' Ywa tolo na mano yima bende neno kanyo ni mondo bende ing'e mathoth ahinya kokalo kuom bende Vigingi Africa Limited. Erokamano ahinya kendo nyikora moga jang bang' ka oyweyo mano Kenya wadhi mbele ka indi gi winjo sigand Paul ma bende yangonwa kaka ne okal ngima mano matek to e ta higni moko mokalo chien e wechego eki mage mag sikul kendo lek, make, lek mare pok otho pok olwar en kanyo gi geno ni chieng' moro achiel pod obiro dhi mbele gi sombe no endi ma bende ogombo ni otieki. Paul. Magi duto te osetimore kendo bende oganda oseneni ka ikawo kacha chande marks mang'eny mokalo e klas aboro mano higa mar gana ariyo kod bende prariyo kod ariyo kanyo e, prariyo kod ariyo eh? e, prariyo kod achiel aparo prariyo gariyo mano endi bang' timo penj mari tielo mar ang'wen e klas aboro kaendi. Jogo eki mong'eyi dala, jogo eki ma wedeni, wach ang'o e wach ni endi kata bende ginyalo wacho ni uh, bende nitiere support ma gisechiwo kaka jogo eki man kodi machiegni kaka jodala? Uh, support masayudo kowuok dala mm -hmm. to adieri man kende en ni onge. Mm -hmm mana kaka ang'isi ni adongo e ngima Adonge lwet aunty na. Mm. En madongo kang'eye kaka mamwa. Mm -hmm. In fact kata mana jogweng' thothgi ong'eye ni en mamwa. Mm. Koro kaluwore gi kaka gimbe lwetgi chuok, mm -hmm. ok ne ginyal konya. Mm. Koro aparo ni gik moko te masabedo katimo, mm -hmm. ndalogi te kadok skul, mm. en gande ni adwaro ni mendo amany kaka anyalo dhi skul kenda ma ok amiyo ng'ato stress. Koro mano omiyo ineno ka natimo penj to a drop to achako adok mondo ayud ng'ama nyalo timo ang'owa manyalo konya manyalo tera e skul nyaka atieki. Gikone ne ayudo ndio lakini achalo ng'ama ne oketho kenda nikech ne adwaro ma maduong'. Yeah.
Eh, bende nitiere dhoudi moko miseduong'o mar samoro ng'ato mondo ne omake e lweti lek mari mar max mia ang'wen mane iyudo cha ne kik lal nono Yeah, nitie kuonde moko ma satemo duong'o especially Nairobi kaendi nyaka nabi. Nitie joma asetemo gande DM, asetemo chopo die- kuomgi mm. adonjo e accounts gi andiko andika message no endo mm. uh, mondo ang' ochopne osome kata mm. to iyudo ni thothne joma asechopo irgi te mm -hmm. onge ng'ama osetemo timo ang'owa ng'ama osetemo chopo ira mm. samoro achopo kanyo andiko story no ma we nyaka marks go gi results go gimoro amora mm. maket nyaka nambana mm. idok iyudo ka message nochopo ndio mm. kendo some lakini reply onge. Koro mano emomiyo kana chopo iri to amor nikech ineno ineno ka ber mondo mi ikonya. Yeah, achopo iri in e ng'at ma ikwongo in mikwongo reply message mara. Joma asawuoyo godo te manochopo kama wacho ni samoro gini itime mana ne joma celebrities kende joma ni malo ma mm. as long as ni onge malo mm. to ok nya timnigo mm. yeah. Eh, en ote mane ma samoro digomb oro ne ng'at moro ma winjo kendo neno tipo ni endi e wi wechegi kimagi mag somo uh, ng'at ma samoro winjo mm. kata neno tipo ni mm -hmm. uh, ah, gima ng'eyo gande ni gimidwaro yeah. midwaro mikete chunyi ni dwaro mm -hmm. kata kawo ma ndalo maromo nade, mang'eny maromo nade, to ka ne en mari, to pod obiro bedo mari. Gima adwaro sani en ng'ama nyalo konya mondo achop lek mara. Aseyudo skul, skul mane ayudo en Jogoo Road, iluonge ni Church Army High School. Church Army High School

Kabet kanyo higni ariyo to dhi miyo ayudo grade madwa madwaro kata bed mana atime ka koro aduong' e skul ma jii ok par ni anyalo yude to pod aparo ni anya yudo grade madwaro nikech katemo ng'iyo syllabus ma mar Kenya sani aneno ka eight four four ni ojok orumo wadong' gi higni moko adek twenty twenty seven ema dhi bedo higa mogik koro nagombo ni mondo atime kapok orumo mondo make sure ni sama orumo no to orum kane e system madwaro nikech korumo koweya oko to wach mara gi somo orumo kamano. Yeah. Koro ng'ama samoro neno tiponi kata ng'ama winja, kadibed ni ng'ato Nyasaye nyalo wuoyo e chunye, an ok adwar kony moro amora kopogore gi mar dhi skul. Konyalo kata konyalo biro to ng'isa ni Paul adwa teri e skul. Wadhi kode e skulno konyalo chulona fee to adong' nasomo. To ka mano be ok nyal nyalore to ng'ama nyalo yudona tich moro ma at least anyalo tiyo ma sol pesana, ma kun pesana moromo ma kata katiyo higa achiel to higni ariyo modong' kaka pok system no bedo first off anyalo go somo godo yeah. Ah, mano kende madwaro koro ng'ama nyalo chulona fee kata ng'ama nyalo konya yudo tich mm. anyalo tiyo ta kano pesana tadhi skul ya mano e gima dwaro mm. lek mari gombo ni ibed ang'o kaka bende weche mag somo sani chandi endi ngimani te ise lek mari osegombo ni mondo ibed ang'o e ngimani ka chieng' moro achiel nyasaye oyie ma itiek wechegi magi mag somo Lek mara en ni chieng' moro anya kata bedo daktari ma kata okawo mana kata adhi mana time higni ariyo kende kaluwore gi hika to biro bedo mor mara ni abedo daktari mondo an bende amul e ngima ng'ato e yo moro manyalo an be anyalo loko godo ngima ng'ato aket mor e tim ang'owa? E kit ngima ng'ato. Koro mano e lek mara mageno ni ka Nyasaye owena ngima to kata chieng' kata atimo mana higni achiel ajwang', kata en mana higa achiel to abiro bedo gi mor sana e chunya nikech atimo gima ne adwaro. Yeah.
Samoro ng'ato wacho ni oo, Paul ni wuoyo ka, ok odwa neno otesene. Adwaro mondo ikaw kindeni mondo itang'nwa otesegi eki, ang' nwatang'negi e screen kanyo endi mondo ang'e ni to kare isewuotho kanyo endi nang'o e wechego eki magi mag somo Nyako Ramogi Ajwang' mana kaka watime kaendi. Paul en wuoyi ma bende nigi lony e wechego eki mage mag somo kendo osetimo penj mar KCPE nyading'wen duto te kama motimo gik 20 kata bende gana ariyo kod prariyo gariyo ne oyudo marks endi mar bende mia ang'wen kod wiye kanyo mondo bende akaw kinde makende wang'iye neno otisegi kichal nade kaendi mondo wang'e ni to eh, jogo eki ma bende digomb ni otere skul kanyo endi nyikwara Mugajwang' maendi en kaendi oboke no endi mar poll mar bende the national uh, uh, kanyo endi Kenya National Examination Council uh, kanyo endi uh, ma bende notimo penj kaen kanyo chande index index uh, indexing nomini keche Index no nomiya unique index nikech nanuoyo. Inuoyo. Koro nomiya index for index 801. 801 kanya kora monga jwang ma indi en eh, otas no indi mar bende paul kama notimo penj rongo eh, kanyo endi paul eh, kachachande owino paul wasonga Ang'isi ni maendi ng'ama wiye otimo jere mokalo nikech eh, somo noendi mar eh, kacha chande dho kisungu noketo a minus 79 aneno kacha chande somo noendi mar bende social studies noketo a plane eh, kama moko ma moting'o koda ka science b plus eh, kwano noendi bende chando wi oganda noketo a plane kama kiswahili noendi to noduogo chuoyo kanyo endi eh, eh, b minus nyikwara mongajwang' mano eh, penj motimo rongo kanyo endi kaeto bende nitiere eh, kaindi motimo nyalo ma apani penjo mar ariyo kaindi nyikwara moga ma, ma mogika eh? kendo ane mogik no baadaye nitiere penj mare kaindi ma otimo Rudi Kopany kama ne oyudo max mia adek kod bende prabiro ga adek eh, otas mokwongo noyudo ma itimo 2012 eh? 20, 2018 20, 2012 ni kaen penj mokwongo timo uh, kanyo endi nyikora mogajwang' bende otimo kachachande skul mar kangeso paul wasonga owino ne oyudo kanyo endi max no endi ma dirom eh, kanyo endi mia adek kod auchiel Eh, mano endi penjo kuongo timo e telo mokwongo kanyo nyo kora moga jwang 2012 eh, kanyo endi kae to chako duogo timo penjo moro 2015 ma oyudo max 300 kod 73 eh, kama bende e plane otimie newa koting'o koda ka somogo eki mag kwano nyikwara Mugajwang'. Penje ma ochako timo 2018 otimo kachachande ma ochuoyo max e kachachande mia adek kod praboro gaboro eh, kama bende iwacho ni e plane kod minuses otimo ne wakanyo endi onge eh, kanyo gimoro ma dimi wuoyi ni endi dhi sikul kaeto penj motimo mogik ma sani wawuoye nyikwara mogajwang' en penj endi ma bende otimo kaendi uh, eh, polo wino otimo nyalo kama ne omiye index mar 115 eh? nikech ne osebedo kanyendi ka en janwoyo eh, kaendi nyikoromo gajwang' gimoro amora en a gimoyudo a minus en gimoro achiel ma en science giko dong te gin a plane 415 kendo maendi nyiso ayanga ni paul en ng'ama wiye otimo jere kaka ineno e screen mari kanyo endi paul osomo ma bende oyudo kanyo tiegruok ma opogore opogore nitie result kaendi mag bende high school e form 1 mare motieko tam maendi min grade A plain form 1 Owino Paul ang'iyo English gimoro amora en A kaendi kochakore business, computer, CRE, geography, history, uh, chemistry, physics, uh, biology, mathematics, Swahili, English A plain excellent work comment from the teacher uh, erokamano ahinya kanyo mano ni Gendia High School E higa noendi mar bende kanyoendi prariyo kod ariyo 2022 eh, tam wan kanyoendi nyikwa Ramogi Ajwang' mano endi uh, tam wan kanyoendi tam mar ariyo kata bende eh, tam niendi kaendi mar ariyo kaendi nyikwa Ramogi Ajwang' bende ochako chuo gimoro amora e plane eh, kanyoendi maonge dewo kata keto eh, kanyo kiawa ni bende nitiere A-, en A plane kochakore English nyaka uh, business studies piny computer theory geography history uh, chemistry physics biology uh, mathematics koda ka uh, Kiswahili kaendi nyikwara moga jwang kendo bende uh, result mare mogik kaendi aneno ka bende gimoro amora oduogo bedo A plane ka oweyo geography moyudo B+ kod bende theory moyudo A minus nyikwa Ramogi Ajwang' mano tam mar adek kanyo eri pod en Gendia kaka iseyudo e sigande ne kanyo eri mochakie skul mage ma bende noduogo gore e Lwanda ka ng'ato ne oromo bende nitiere skul machielo to ne ok otimo kamano ne nyikwa Ramogi Ajwang'. Ma endi en sigana ma bende oweyo ka Ajwang' Junior obedo gi kuyo malich mokalo ni kare bende wich go eki motimo jere ma bende onego bed ni iketo negi kanyo maino mokalo mondo gisom ni mana oko timo mana mijingu. Winjie kaka gini lit mokalo kaendi, wach ma bende oweyo ka koro niendi to koyo donjo kuoma kaka bende uluo niendi, uluo mariek mokalo to gima onyalo timo sani endi en dhi ting'o kuoyo simiti koda ka kokoto nikech eh, ng'ama nyalo mako lwete onge kokalo kuom bende obokgo eki mage ma bende sani endi aneno kanyo kaka screen magi nyikwa Ramogi Ajwang' wach malit. mokalo. Paul. Yeah. Akalo kuom result magi kanyo endi kendo bende aneno ka gikiwacho gin adieri kaka wabiro tang'onegi kanyo e screen marwa. Dabed gi nyalo kaka ejei to dayudo ka seche moko Pesana ma dotiyo mondo lek mari ochop kare. To nikech an kaendi imar keti ne jopiny bende ong'eyi. In ng'ama jagono mawinjo sigana ni endi. Yie mondo bende ikonyri kod Paul. Namba ni adhi kete e screen kanyo. Ma in go matin nyalo konye mondo bende lek ni ochop kare. Wach malit ahinya, wach malit miwuoro. Aonge mathoth Paul. Aneno gi gima omaya mijing'o mar loso kodi kendo. Nawe ni en mbaka to ok en mbaka. En gima dier kitimo penj nyadi ng'wen to lek mari mar timo form 4 ogore e lwanda. Wach malich mokalo. Paul, yeah. ka watieko nikech e chenro kata saa ma wang'wa kaendi, en ang'o ma kata en ote mane ma in godo ne in iwuon kata ang'o ma igombo wacho ne fans wa kata ng'ama winjo chenro ni endi ka watieko? Ah, gima daher wacho ne ma fans magi mm. en ni ka dibed ni nitiere ng'at moro ma manyalo konyi mindi iket gini e kiwango machielo mm. to bi okonyi yeah. kech mana kaka anyisi mm. ni dhoudi te masaduong'o onge ng'ama osebedo koda piny motemo winje gima atemo nyise. Jomoko atemo kono gima akonogi to gin ging'iyo ika moloyo kata gima nitiere e wiya kendo ng'ama neno sense moro e gima atemo timo onge. Koro gima itimonani daher ni mondo imed time ne jomoko bende mondo chieng' moro, ok wanyal chuli moromo lakini Nyasaye biro chuli moromo kata mondo in be tijini olok e ngimani, ibed gi ngima maber. Ang'eyo ni pok ichopo kama idwaro. Ariyo ne mano daher ni ng'ama chunye nyalo lor manyalo konya. An gi weche ariyo makete mbele gi. Ka en ng'ama nyalo chulo fee, obi ochulna fee. To ka en ng'ama nyalo konya nwang'o tich manya timo, tich moro manyalo kane pesa manya dhigo skul. To iyie mendo otim ang'owa? Okonya nwang'o tich moro manyalo timo, manyalo kano pesa mendo adhi godo ang'owa? Adhi godo skul. Nikech gi sani mm-hmm. adong' gi thuolo mar higni adek. Higni adek koka adhi godo skul mm. to marks go te mm. gi grades go te mm. ok bi konya kendo. Koro chieng' moro bobedo malit kabedo gi nyathina. tanyise ni nok adhi skul nikech eh, pesa kata matang'o ne grades go abro kata bedo gi wichkuot matang'o ne nyathina grades go ya koro mano e kwayo mara erokamano ahinya kanyo endi nyikora moga jwang' winjo kaka polo loso in jago ne bende samoro nigi chuny namba kaka ng'isi ni e screen kanyo endi inyalo kawo mondo bende ywane tol iwuo kode nikech en ng'ama seche moko koparo wechege mag sikul just imagine parane Kinyalo yudo max 415 to inene dhoot kama idhiye onge. Emomiyo kawuono ni endi AJ Media menyo sigana mar somo mar rawera ni endi Paul kanyo endi Owino ma bende nyocha otimo penj mogik mare higa gana ariyo kod eh, apar gariyo eh, moro notimo higa gana ariyo kod bende apar gaboro moro notimo higa gana ariyo kod apar gang'wen moro notimo higa gana ariyo kod apar gariyo to par ni magi duto te ne gin penjgo eki mag KCPE odonjo e sikund mar Gendia to lek machako gore e Luanda. Ogombo ni mondo odhi otiek sikundego eki kata somo mare mar sekondar. To mana kokalo kuom kony magu un ogandago eka bende neno chenro ma kamaendi mar Paul Owino. Masani endi ngimane omoko kama rach mokalo nyaka odhi mana e majenga kochiem to wacho ni ogombo bedo daktari ma bende maendi biro bedo chieng' moro achiel ngero kata sigana mobiro gone oganda go ka dipo ni winjo kaka en owuon oloso mondo bende utere e skulno endi mare mar sekondar otiek tiegruok mare kaeto bende Nyasaye ma jang'wono oyawne yo lek mare mar bedo dokta ochop kare. Aonge mathoth mak mana ng'isi ni kikonya kawuono to kiny wan wakonyre ka wan mbele waduto. Wakony Paul Owino mondo ochop lek mare. Erokamano kuom kete kaeri. Maendi ne en AJ Media. Mane tani ne an Najwang'o Junior. Oriti masani nyaka warom kodi kendo e tielo machielo to par niya ma en sigana mondiki kendo okelni kod Ajwang' mar yango mago eki mopondo to wakeloni e lela. Oriti masani.